Тәүбә кылыгыз, ди. Алла Сүбхәнәһү ва Тәгаләдән истигъфар сорагыз, ди. Чөнки мин, ди, ягъни пәйгамбәр әйтә, мин, Мухаммәд, көненә йөз мәртәбә Алла Сүбхәнәһү ва Тәгаләдән тәүбә-истигъфар сорыйм.

Иминны хәтергә кире кертмәсә бер. Син тормыш яшисең. Иртәсе торасың, нәрсә булса өйдән чыгасың, машинага утырасың, шул вакытта әйтәсең, берничә кат. Аннан соң тагы обед вакытындамы, шулай ул синең гадәтеңә керергә тиеш. Ничек моны үзгә ничек әйтик, начар халыкның, алар бит һәрбер сүз аша мат әйтәләр, шулай бит, Сергейны? Ә мусульман кешесе, аныкы шул, тәсбих, тәһлил, тәүбә, истигъфар, шулар бөтенесе шул мат урынына, сөйгенең урынына һәрвакытны кулланырга тиеш. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһу әкбәр, әстәгъфирулла, шуларның бөтенесен һәрвакыт без әйтеп торырга тиеш. Һәм дә шулай бер сахабадан әтелә, бер сахаба әтелә. Без, ди, пәйгамбәр белә нинди булса да мәҗлестә утырсак, ди, мин саный идем, ди, Туртумыни, бер мәҗлестә пәйгамбәребез йөз мәртәбә тәүбә әйтә иде, ди. То есть ул, например, пәйгамбәр утырган мәҗлестә, ул, например, вәгазь сөйли, халыкка нәрсә дә булса да аңлата, анда кем булса да, мәсәлән, сорау бирә, өч мәҗлес бара.

Шуңа күрә, кадерле мөселман кардәшләр, без һәрберебез көненә шул Әстәгъфируллаһи вә атубу иләйһи һәрвакыт әйтеп торырга тиеш. Һәр буш вакытыбыз бар, Аллаһ Тәгаләдән шул бөтен гөнаһларыбыздан, кимчелеләребездән бөтенесеннән Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиеш. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Йә кешеләр, ди, йә Аллаһ Тәгаләгә иман китергән бәндәләр, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләдән тәүбә сорагыз, ди. Бәлки, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә сезнең булган гөнаһларыгызны гафу кылыр, ди. Һәм дә сезне дип җәннәт бакчаларына кертер, ди, шушы җәннәт бакчаларында елгалар ага, ди. Йәүмә лә юхзилләһу Һәм дә шушы көндә, ди, Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрне һәм дә Аллаһ Тәгаләгә иман китергән кешеләрне, ди, оятка калдырмый, ди.

Һәм дә гөнаһларыбызны гафу кыл, Иннәкә галә кулли шәйин кадир, Син һәрбер заттан көчле, ди. Һәм дә монда әйтелгән шушы нурны безгә биреп тор, ди, Сыйрат күперен күчкинчә, ди. То есть пока мы не сыйрат күпере бара, анарга кадәр дә, без шуны күткин, күчкинчә, безгә, ди, Йа Рабби, шушы нурны сүндермә, ди.

Һәм дә нинди Аллаһ Тәгалә безгә сүзләр әйтте, шуларга бөтенесенә без буйсынырга тиеш. Һәм дә шулай галимнар безгә төзеп бирделәр тәүбәнең шартлары. Дөрестә Аллаһ Тәгалә безнең тәүбәбезне кабул итте, гөнаһларыбызны гафу кылды, аның бар шартлары. Беренчесе, кеше шул гөнаһны калдырырга тиеш, сөгенде, аны эшләргә тиеш тигел, ул беренчесе. Икенчесе, кеше тулы йөрәге белән үкенергә тиеш, әннә ул шул гөнаһны эшләде ди. Өченчесе, кеше ниятләнергә тиеш, әннә ул беркайчан да шушы гөнаһка кире кайтмый ди. Ул гыни эш, әгәр дә шул дөнья кеше белә Аллаһ Тәгаләнең арасында булсын. Ә әгәр дә дә кеше нинди булса да кеше я зыян китерсә, акчасынмы таласа, ласамы, начар сүз әйтсәме, шул вакытта дүртенчесе бар. Әннәсир шул кеше белә санашырга тиеш. Үзегез дә акча алган затлардан бушанырга котырырга кирәк, әгәр дә нинди булса да начар сүз әйтсәң, син анардан сарырга тиеш, чтобы сине гафу итсен. Ничек Пәйгамбәребез Мухаммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә, Бөенге кемдә тир акча бар, ди. Анда бетергән динар, дирхам акча бар. Шуңа күрә бөтен кешеләр белән, кайсылар белән син нинди булса да зыян китердең, лучше бегим дип алар белән санаш, ди. Чөнки тиге дөньяда, анда уже динар белән дирхам булмый, ди. Анда була әҗер-сәвап, гөнаһлар. То есть, әгәр дә син кемгә дә булса, нәрсә булса тиеш булса, алар Кыямәт көненә килеп, синнән әҗер-савапларыңны алалар. Ә әгәр дә инде синең әҗер-савапларың калмаса, шул вакытта шул ук кешеләр үзләренең кылган гөнаһларын сиңа кире кайтаралар.